Salam gadyrly illeşler. Şu gezek biz siziň ünsüňizi türkmen illeşimiziň ýazan hatyna çekýäris. Bu hatda Türkmenistandaky gurluşyk sferasynda eden etdilik barada gürrüň gidýär. Salam hormatly Türkmen Helsinki fondy. Size ullakan haýyş bilen ýüzlenmek isleýärin. Ýagny, iki müň on sekizinji ýylda Türkmenistanda Lebap welaýatynyň täze aeroportyň ugrundan täze gurulýan öýlerden iki otagly bir kwartira satyn almak üçin on sekizinji Lebap gurluşyk edarasy bilen kontrakt şertnama baglaşdyk. Şol wagtlar dollarymyzy on-on bäş manat aralygynda böldürip edara berdik. Elbetde hemme dokumentler elimizde bar. Kontraktda gol çeken gurluşykçylar iň gysga wagtda jaý gurlup, açarymyzy berjekdigini aýtdylar. Olar iki müň ýigriminji ýylyň noýabr aýynda gurlup tabşyryljakdygyny aýtdylar. Biz oňa çenli kontraktda aýdylan puluň hemmesini berdik. Şondan bäri biziň jaýymyzy gurup berenoklar. Soň iki müň ýigrimi birinji ýylyň mart aýynda berjek diýdiler. Ýöne zatlar gymmatlady, şonuň üçin ýüz ýigrimi müň manat pul üstüne pul bermeli diýdiler. Biz mart aýynda ýene ýüz ýigrimi müň manat berdik. Olar indi pul sorajak däl, boldy şunuň bilen açar berjek diýdiler. Emma bu ýakynda ýene ýüz ýigrimi müň manat getiriň diýip Türkmenistandaky hossarlarymyzy çagyryp haýbat atyp gorkuzýarlar. Eger pul getirmeseňiz biz kwartiraňyzy başga ukyplyrak adamlara bereris diýýärler. Bu gün hem şo taýdan öý alanlaryň hemmesini çagyryp gepleşip edipdirler. Näme etseňiz ediň, kime şikaýat etseňiz ediň, soňky ýüz ýigrimi manady hökman beriň diýipdirler. Ýogsa arzaňyzy ýazyň, biz size puluň ýerine gurluşyk zatlaryny ýyllaryň dowamynda bereris diýipdirler. Adamlar hem şu wagt gaty kyn ýagdaýda galdy. Ýene-de soňky ýüz ýigrimi manady berenimizde şu öý bolýarmy diýseler, o-da belli däl diýipdirler. Ýagny, gepiň gysgasy, adamlary gorkuzyp, pul baryny alyp otyrlar. Bahanalary hem zatlar gymmatlaýarmyşyn. Men biziň gurluşyk zatlar bilen işimiz ýok, biz puly wagtynda berdik diýsem, jogap ýok. Sizlerden ullakan haýyş edýärin, muny her kim habar edip ähli ýerlilere ýetirmek, sebäbi diňe men däl, eýsem bu ýagdaýa düşen ýüzlerçe adam bar. Garaz, hiç zada ynam ýok. Men Türkiýede öý tämizliginde işleýärin. Meni düşüniň. Men hem uly arzuw bilen, höwes bilen, hatda okuw üçin gelen bir oglumy okatman, Bir ýyl soň okarsyň diýip, ikimiz bile işläp, hemme töleglerini töledik. Janymdan doýdum. Käwagt özümi öldüresim gelýär. Sizden şul bikanun zatlary gaýrat edip gyssagly ýetiriň. Haýyşt edýärin. Menden başga-da ýüzlerçe adam şeýle ýagdaýda. Köp adam yzyna taşlap gitdi. Indi yzyna puluny hem alsam, beren pulumyň ýarsyny hem bolanok. Hemmäňizden haýyşt edýärin, bu bikanun ýagdaýda barada gürrüň beriň, bular bizi adam hasap edenoklar. Sag boluň, size işleriňizde üstünlik, saglyk arzuw edýärin. Taňyrýalkasyn.